Phaisa dat a bau. Phaisa dat a bau eh? I a pahnih nak a zawtnak hi Facebook dat a bau. I a pathum nak a damlo nak a hmuh mi hi shopping dat a bau hoi. Shopping dat a bau eh? Rak ṭhu, rak ṭhu! Zeitin, zeitin tiah? Ah, milai sibawipi nih na zawtnak in thei lo ma damlonak cu? Ah, sethlai ka tuah, a konglawm na ka chimh nak na ka theih khawh le a konglam kha pei na ka hrilhfiah ta hau cu. Kan i um ka bak hin atu tiang ah hin innchung um ko bu zongah hin a tha dih peng aa panh bal lo ami khi tanglei lawng te khi aa zo lai panh caan hi ngei bal lai lo e zei bantuk damlonak dah ngei nga ti hi ka thei kho bak lo e nang ma sinah hin zeitin dah si ning singa ti kha rak zo tal ka tu e kan rat nak se si tha tha si chu nte kan zau to la kan lo no Sia a tha bik cem in rak in tuah piak ko mu sia. An bochan bak ko he. Kan ni cu lai lei na rami kan si mu. Oh, oh, si. Nu na ke kha a thlawn le cho. Lu dam cang lai, dam cang lai, mun lu. Ka dawt na darling hi Oh sia. na dawt tuk khi ka theih thiam ko na khi mo usa chet bang in in chungan er thlol in er ti han angor pa ru da ka tuan Kan dawt tuk ruang a sak lo kha na thei ma. Sipawi pa ne sia pa ne chim jang kha. Silesia zeidah kan tuah awk a ṭha hngami si hnga, zei senior dah kan din lai, cun zeidah kan tuah lai, darling nih zei bantuk dah an nun ning si lai, zei ruang dah mah bantuk hin a si ning si, na vun ka fianh kho hnga ma sia? Oh si, si sa maw? Oh oh. I maw, na darling hi um, ni chiar te zan le fichiar he Zan lei fatin ti sia zinglei le Pumri. chuna tat lai lo ma? ka bia di rih lo. Oh eh si tak. Phaisa dat a bau. Phaisa dat a bau eh. Minung kan pum chung ahcun phaisa dat cung bal ma. Ka fiang deuh lo sia. Oh, zan le ni tin fitin te he. Na tangka vialte in up di hau. Ah si tak eh. Ti sia khat ni khat ni khat arak thleng thluma kula. Duk chun ma se. E apen hi na ka zot nak he Facebook dat a bau. Facebook dat a bau eh. Si. Facebook dat bau ti cho Facebook dat zu minung kan pum chunga chunum um kho mi singa ma Facebook chu kan man mi lo ma zei bantuk da se Facebook dat tau bau ti cho na thai lo cha se kana nu paul hi mo Facebook ma thak post ti mi le mai dei tin he an ngan dam nak pakhat se ti na thai ha ai je ma chun ma se sia thai ba tu lo nu big man thak post se zeitik ni thla de se nu big man thak kan post cho Hmuding kan tuah lio hmanthlak kha se a hnu bik cu. Tis cun thlanga ruk sang te. Se zia thlanga ruk cu a rau cang kan ti ko lai da. Ata hin a zual khun nak si te ka hmu. A si tak e ma cu. A si tak ko sia. Sia. Sia sia. Pasal ngai nu cang han cun Facebook na zong ha post ha lo mai din ha itin ang mang ha ka te. E ka post lo nak sa tuk cang car shim car ki la. A nga lo ka kha ka don a thin hao. Oh, si tak si tak si. I hi hnu cun maw nangmah nih ṭha ti hman thlak piak law post lengmang seh law i khat hnu i khat in hin dam chin lengmang ko la. A si tak ee, sia. I a pathum na ka dam lo na ka hmuh mi hi shopping dat a bao hoi. Shopping dat a bao eh? Shopping cu thil kan cawknak, Si. teinin dana kan cawknak, but ma adat cu zei bantuk in dah kan pum chung cun um ko sia. Kan chim lo maw? Tangka na neih zong neih lo zongah shopping hi chuahpi ko. Tangka pe hau cu siya zeitin dah? Si kan chim la. Na neih lo zongah pei lo. Na cawk piak khawh lo hman ah a zohnak in khan a dam cang. A chun ma se? Se sia he va na ngai va ngai hnu cang cun thil tha zong hau lo ka te dor hna yak falter du bal ti lo e. Kha kha cha fal bak ni si. Ah siya. Se sia. Nupi ngei he siya tuah ding pei rak tam tuk hin nangma sin hin cu phun dang ngai voi khat lawng theihnak sa sia sia kan i lawm tuk tu hnu cu nang la sin hin kan i rak piah lang mang chang tam tin kan ni nu pual ta hrim hrim in nang wen tuk si bo he kan her tuk hrim hrim